Rûnê zirûfên pir giran, pir zehmet, xebatekî rêxistin bûna jin hatî meşandin. Ev xebat rast e bi tekoşînekî û berxwedanekî mezin lê ew tekoşîn Bersivdayînekî hemî êrîş û komplên ku li ser gelê me tê meşandin. Pêk be neyê rizgarkirin jiyan ne gengaze ji ber ku heman yê herî bingehîn ya jiyanê heta ew ku xwe, jin, heta rizgar nebe dê jiyan her tim wekî xeyalekî bê jiyan kirin. Heta ku zilam bi jiyanê re, jiyan jî bi jinê re li hev neyê dê kêfxweşî bibe xeyalekî vala. Şoreşa jinê hem di teoriyê de hem jî di çalakiyê de pêwîstî bi derketinên bingehîn heye. Di tevayî herêmê de ya ku xwe aniye rewşa pêdiviya herî bingehîn şoreşê demokratîk mecbûrî ne. Feraset û şoreşên pişta xwe tenê tenê didin qewmek, netewek û gelek ferasetê sedsala bîsta bû. û ev paradîgma hatiye derbazkirin. Navê min Ferîd Eybo, min e Seqiya Kongrastar ya Kantona Efrînê. Îro em sala xwe civîna xwe yê salê li dar dixînin, piştî salek ser konferansê re derbas bî. Ev civîn di serî de em li Rêber Apo, li jinên azad, li şehîdên azadiyê binbara ku pîroz dikin. Em hewl didin ku di vê civînê de em bi encamên nêrast derkevin ji bo ku em bibin çareserî ji hemû jinên Rojava, Efrîn û Şehba û Rojhilata Navîn û dinya alemê re. Em azadiya jin, rêxistina jin encama ku di vê civînê de derkeve em bi dinya alemê jî bidin naskirin. Kar û xebatê me salekê hate meşandin, di asteke herî zehmet de hate meşandin. Ji ber ku piştî sê sal derbas bûyîn li ser koçberiya me ji Efrînê di rewşekî pirî zehmet de, di rewşekî dûrpêçkirînê de, Di rewşekê ku dinya alemê dixwastin bi şerekî taybet li ser vê miletî li vê derê goçber bimeşînin, li ema rixmî wê zehmetin ya êriş li ser jinê jî hatin çêkirin, jinên di astê rêveberiyê de hedef jî hatin girtin. Rixmî wê êşekna û wê zorê wê zehmetiyê kar û xebatê me berdewam kir û îrada me hîn zêdetir xurt bû. Me hîn zêdetir berxwedaniya xwe û têkoşîna xwe bilind kir. û me xwest em bigihînin jina giştiyan. Di vê asteyê de kar û xebat hate meşandin. Hîn zêdetir kar û xebat xurt dibe û tê meşandin. Di encamê de jî civîna gûr û em li der dixînin. Di bin dirûşmeya bilindkirina têkoşîna jin, misogeriya azadî ya Rêber Apo ye. Em kar û xebatê xwe li ser vê estê dimeşînin û berdewam dikin. Di vê civînê de hêjmarekî.

bilindkirina têkoşîna jinê li her ciyekî ku ka ku jin bibin mînak ji jinê dinya alemê re. Berî niha bi du roja jî kongrekî me li milê Ewropa jî hate li darxistin. Kongra jinên hate li darxistin bi navê Kongra Star Rojava li hindîrê Ewropê. Di her milekî de şaxê me fere dibin, kar û xebatên me berfere dibe, kar tê meşandin. Di biryarê vê civînê de jî tiştê ku em bigînin, xurtkirina rêxistina jin, gihiştina her jinekê di ku derê de dibe bila be, bilindkirina têkoşînê ji bo azadiya Rêber Apo û ji bo azadiya perçeyê axê yê hatine dagirkirin. Yek ji wê biryarê din em vegera me ya Efrînê bi keramet û rûmet di bin ala şeref û namûsê de weke ku destpêka Dagirkerî ya Efrînê were çêkirin me jiyan dikir. Em hawa didin carekî din bi serbilindî em vegerin Efrînê û vegerin hemû erdê hatine dagirkerin. Li ser vê estê kar û xebatê me tê meşandin û kar û xebatê me berdewam dike û hîn em ê bi hêvî bin yanê hêviya me mezin e û hêviya me bilind e. Ku em bibin mînak ji jinê dinya alemê re em hîn xebata xwe xurt bikin û bilind bikin û li ser vê rihî bi rihê şehîdê ku jiyana xwe di têkoşîna azadiyê de dane,